Ech begréissen Äech ganz recht häerzlech zu enger neier Episode Filmléift. Wann Iech dat ganzt Format gefällt, dann denkt wannech giff drun e Like do ze loossen an och ze deelen. A wéi der dee ganze Projet nach ënnerstëtze kënnt, dat gesitt der hei ënnen. Haut geet et ëm en neien Zombiefilm, mee net iergend een, mee haut geet et ëm deen zweeten Deel vu Zombieland, an zwar Zombieland Double Tap. Ob deen zweeten Deel lo genau sou faszinéiert wéi dat och schonn deen éischte gemaach huet, an ob de Cast och genau sou gutt funktionéiert wéi deemools, Dat gesitt alles hei bei Filmléift. D'Widgeter, Little Rock, de Columbus an och den Tallahassee sinn erëm zeréck op der Leinwand a si schloen sech weider duerch eng Welt, déi säit der Zombie-Apokalyps brach läit. Mee et ass nach laang net alles schlecht an dëser zerstéierter Welt. Zum Beispill kënnen et sech eis Protagoniste elo zimmlech gemittlech am Wäissen Haus maachen, nodeems se d'Ëmgéigend vun den Zombie befreit hunn. Mee relativ séier ginn si elo virun eng nei Erausfuerderung gestallt, Widget an d'Little Rock maachen sech nämlech einfach esou duerch d'Bascht a loossen déi zwee aner einfach esou zeréck. Mee kuerz nodeems de Columbus dat schéint awer nach laang net esou intelligent Madison kenne geléiert huet, taucht Widget erëm op an deelt hinne mat, dass et leider vum Little Rock sëtze gelooss gouf. Dat ass nämlech elo mat engem aneren Typ duerchgebrannt. A lo ass et un eise Protagoniste fir d'Little Rock an dëser Zombie-verseuchtener Welt erëmzefannen. Wat hinnen alles op dëser Expeditioun geschitt an ob si hatt och wierklech elo erëmfannen, dat gesitt alles am Kino bei Zombieland, Double Tap. Eppes muss ee sech bei Zombieland definitiv bewosst sinn, dee Film duerf een net ze eescht huelen, well dee Film hëlt sech selwer absolut a guer net eescht. Dee Film ass vun uewe bis ënne vollgestoppt mat bluddege Schéissereien, Witzer an lauter Cameos. Hei gëtt Iech vun der éischter Sekonn kloer gemaach, Huelt Äre Popcorn, leent Äerch zeréck a schalt Äert Gehir aus. An da kann ech Iech hei garantéieren, dass Der Äre Spaass wäert hunn. Fir mech huet hei einfach alles gepasst. Ech hat als Fan vum éischten Deel e bëssen Angscht dass deen neien Deel ze gewollt géing eriwwer kommen, mee dat war ganz a guer net de Fall. Sou blöd den Humor och heiansdo ass, passt en awer ëmmer erëm perfekt an d'Situatioun. A fir mech hunn ech misse feststellen dass d'Story an dësem Film iwwerhaapt keng sou eng grouss Roll spillt. An eigentlech interesséiert et een och guer net wéi déi ganz Geschicht elo ausgeet, Et leent een sech einfach zeréck a genéisst déi Situatiounen, an déi se sech beginn. Zu der Story kéint een da soen, dass se eigentlech éischter en Negativpunkt ass, well se einfach nëmmen egal ass an nëmmen dofir do ass, fir eis Protagonisten alt erëm duerch dës Welt ze schécken. Mee wat dëse Film da lo sou speziell an och net langweileg mécht, ass de Cast. Ech hat den Androck, dass jiddereen, deen do matspillt, einfach erëm Loscht hat, bei deem Film do matzemaachen. An trotz dass alleguerten déi Schauspiller mëttlerweil éischt-klasseg an ausgezeechent Schauspiller gi sinn, War keen sech vun hinnen ze schéin fir erëm bei dësem Film matzemaachen. D'Emma Stone bréngt zum Beispill richteg vill Charakter an dës Roll an et mierkt een dass et sech richteg austobe konnt. Oder och den Jesse Eisenberg passt einfach nëmme perfekt op den neurotesche Columbus. An och de Woody Harrelson huet dat hei erëm perfekt ëmgesat. Jidderee vun hinnen huet seng Roll mat deem néidege Fangerspëtzegefill iwwerzeechent. Just huet fir mech d'Abigail Breslin net esou iwwerzeegt. Leider huet hei dat Comic-haft Iwwerzeechnen e bësse gefeelt. Fir mech gouf déi Roll leider e bëssen ze vill zeréckhalend gespillt. A wat een och soe muss, dass de Regisseur Ruben Fischer dëse Film wierklech solid ëmgesat huet. Hei sinn einfach déi néideg Splatter an Humormomenter ëmgesat ginn, déi dëse Film unbedingt brauch. An en huet och schonn duerchblécke gelooss, dass wahrscheinlech och nach en drëtten Deel an Aussiicht steet. Gutt, do kann een sech elo froen, muss dat wierklech sinn? An ech mengen, dofir gëtt et nëmmen eng kloer Äntwert, Nee, absolut net. Mee ech freeë mech trotzdeem, datt Zombieland weidergeet. Virausgesat, datt den Originalcast awer derbäi bleift. Well fir mech ass et genau dat, wat dëse Film ausmécht. Als Fazit kann ee soen, wann Dir op Zombiefilmer stitt an Iech eng Komödie wéi Shaun of the Dead oder och deen éischte Zombieland wëllt ginn, da steet engem ënnerhalsamen Owend am Kino eigentlech näischt méi am Wee. Vu mir dowéinter eng definitiv Empfeelung. Wann Iech dëse Video da gefall huet, dann denkt wann ech klief drun ze liken an ze deelen. An an deem Sënn verabschieden ech mech a wënschen Iech nach ganz vill Spaass am Kino mat Zombieland, Double Tap. Welcome to Zombieland. Life is about more than just survival. We were a family.